U llum ġibt xi ħadd li nsemmi ħafna ta' spiss, she ignores me completely għax tgħajjarni bħala pervertit, but I have Denise Kim Gafa. What are you currently working on? Um, a lot. Very exciting, eh, hemm ħafna affarijiet li qed naħdem fuqhom, eh, ovvjament għadni in the background għadni għaddejja bil-promotional work li nagħmel jiena eventwal, eżin, ma kienx il-pjan tiegħi li niġi eżin li nsir influencer, imma ovvjament meta bnidem joffri lek biex tagħmlu reklam u joffri lek sam ta' flus u tgħid mhux ħatgħidu le, fim, so you take it on, pero it's not something I would like to do for the rest of my life. Um, imma I'm still going on with that. Um, something I've, I've really been enjoying doing is editing. Ġifiri, jekk naħsel li f'xi moment. So video editing. Video editing, ah, belena tijaj. Video editing u actually creating, u I mean, so nishtiq li. Concept, ġifiri from the inception of the project, uh -huh. Uh, down to the whatever you're delivering to the client. Eżat, eżat, eżat. I mean, ovvjament hemm il-parti fejn irrid nidher jiena u hekk, però that aspect of it mhijiex l-iktar ħaġa mhix il-favorità tiegħi għax biex tidher int ġeneralment qed tirriskja li tħammeġ ismek, ovvjament hemm ħafna hemm ħafna you are exposed. Eħe, I mean affarijiet żgħar ta' dan mhux ħadd tagħmel reklam pereżempju tal-birra u qed tħammeġ ismek fis-sens imma tiskanta like you're putting yourself out there in the public u n-nies tagħmel x'tagħmel. fucking. You always have complaints. Always, you can never make critics. Eżatt, eżatt, eżatt. Issa mhux qed ngħidlek li nagħti kas in-nies, jien personali bil-Malti jiena naqa' żgħira għala biżżabbi min-nies. Imma u di ġifieri Di tiġi maż-żmien, meta tant taqla tajjir, tant qatt ma tista' tagħmel il-ħadd kuntent li tgħid fuck it, I'm gonna do me u min joġbu joġbu. I mean hemm ta' nies li jassaportjawni li jħobbuni U hemm ħafna naħseb nis hemm ħafna affarijiet pożittivi minn affarijiet negattivi. Imma tant huma draining meta tibda tintaqa' man-nies u kulħadd irid jgħid xi ħaġa, kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu u l-estrina Facebook u x'nafin kulħadd jikkummenta bla sens. Li I've come to a point in my life fejn ma rridx nibqa' nidher daqshekk falza, so nippreferi kieku nidher The real you. The real me. U bnidem nurih jimmin jien. Għax aħjar naqla tajir fuq jimmin jien. Għax I am very confident and I love who I am as a person. U again, mux ħan kontenta l-kulħat. Imma naf li jimmin jien ġenwinament I'm not a bad person. So nipreferi nkun dik il-persuna mill-li noqot mill-li nitħallas biex nirriklama xaħġa. U li fil-verita għaskun Tipo, it's not even in my, in my life, tipo, din naf. Ok, so, kif edin fuq il-sujġet? Online ġiri kollok the, the kind of um, bad feedback, bad press mhm. man-nies u jkollok kommenti negattivi, um, most of them somehow ikunu nisa. Um, how do you deal with that kind of bad press and uh, how do you move on to it? Tipo, mm. kif ma tatix kasom u ma tħallihom x'jeffettwaw ix-xogħol tiegħek? I mean, ġeneralment palma qed ngħidlek you, you apply this, this mentality ta' għalla bibżobbi mentality. Għax għalla ħares ma tagħmilx hekk. Għalla ħares taqgħod tatikas kull kelma b'kelma, kull li jgħidu lek in-nies. It does get to you at some point għax inti at the end of the day minix mamula tal-ħadid. So jekk ikolli ġurnata ħażina u naqra xi comment jew erba' comments naqa' ħorox ħa nħosshom iktar minn any other day. Ehm, però ġeneralment tkun ġurnata vera ħażina għandha feel it really heavy, usually I just cry it out, noqgħod naqa' żgħira waħdi, jiena nħobb ħafna noqgħod waħdi u nħobb ħafna ġifieri neskludi li l-nifsi minn man nies għand il-klib, mur nħodhom mixja, and that's how I process it. I, I never, I try not to bottle li tin u noqgħod u nagħmilha ta' parsin xi hero when a day is fucking hard. It's hard, it is what it is. I cry it out, noqgħod nitħassar naqalli lil nifsi jekk hemm bżonn, neqred naqgħu ma' xi ħbieb, għaddiet. Imma ġeneralment, so 75-80% of the time ma nagħtix każ. And you read something what helps is going on to that person's profile. Meta tara kumment ikraħ ta' nies u titħol fil-profile tagħhom, ġeneralment ikunu nies vera ma jkollhom xalfejn jgħidu xejn għalija. U sfortunatament ikunu ħafna nies vera hipokriti li jitkellmu fuq kemm titkun bnidem tajjeb il-mulej u ħafna minn dal-affarijiet u reliġjonijiet u x'nafin. Mhux għax għandi kontra l-reliġjon laqas xejn, Imma ġeneralment dan nies ikunu extremists fuq reliġjon, per eżempju, li jkunu tarahom b'xi profile picture ta', ta Ġesu. Umbat ikunu huma l-ewwel nies li jkummentaw jweġġgħu l-ħaddieħor, ġifieri. And that's what makes me believe that these people aren't alla fucking right in the head. Yes, yes. They're not. I, I can't agree more. I, I can't agree more. Anka

Eh, Mistudjajt il-reġim meta kont zaħir ovvjament l-iskola xit kienet waħda mill-curriculum, pero as an adult rajt kodba fuq different types of religions, għax tinteressani ħafna reliġjon, tinteressani ħafna il-beliefs ta' ċertu ta' different types of religions. U mux ħanajlek li na għaddisa, pero toġobni, like, the main jien naħseb l-iktar l-iktar belief li huwa mutual bejn reliġjonijiet kollha huwa li tkun bnidem tajjeb. Li tkun bnidem tajjeb li tħobb il kulħadd la la la la la. Eh, M'għandix għalfejn nidħol fid-detta. I mean that's the main thing. Jekk inti bnidem tgħid li inti reliġjuż, taf li jekk inti reliġjuż għandek tkun qalbek tajba u tħobb il- tħobb il-ħadd ieħor. True. Em, eh, so, meta tara dat tip ta' nies u taraħom jenfasizzaw fuq jiffissaw fuq statwa, per eżempju, jiffissaw fuq dal-affarijiet tgħid. It's beyond the belief. Yes. Yes, u ġeneralment uħġi kolom naqqa moħħom maru. Yes. Um, again, ma rridx ġeneralizza ta' minn jina missir l-ewwel wieħed kif tidħol id-dar tiegħu għandu għandu inkwatru tal-Madonna, per eżempju, pero għalla l-ewwel wieħed li tgħix kemm jiedaj da bil-Madonna. Imma ma jfissirx li raġel ħażin, is just you need to be fucking human u dan sfortunatament u jqer ta' ġifiru jmur il-qoddis u xnafin imma huwa bniedem normali, huwa bniedem uman, so kollha nisbalja u kollha maħniex perfetti, imma dik li tagħmilha li inti perfett ma niflaħiex, dik li tajjar il-ħadd ieħor u tagħmilha li inti xi wieħed xi anġlu mibgħut mis-sema fucking tonni men. 100%, 100%. Qegħdin fuq social media Denise Gaffa, beyond social media, mm. min hi? Because eh, I, I, I don't hmm. believe li din hija um, it-triq li rrit int. You just stumbled no. upon it and, uh, and you embraced it. Ekku. So, without social media, min hi Denise Gaffa? Um, Jiena vera bridma sempliċi u meta ngħid sempliċi ġifieri nifraħ mix-xej u U reċenti, ġviri, reċenti tellajt dejjem niprofa ntella post u niprofa nfakkar lin nies li this is not who I am. U reċenti kont għaddejt minn għazmin, I mean, I'm 31. So, mad nix tifla zaħira, qabel kont, ċini dil ħajsa I mean, there's nothing wrong. I, I, I embrace my 30s. It's the best year, to be honest. I'm fucking older than you, ma insomma. Imma mbagħad dik problema tiegħek. Plus, problema tiegħek kif tiffaċċjaha.

Anka jiena, jiena nemmen li I am aging like fine wine u għalfejn għax meta kont iżgħar forsi kont nagħti iktar importanza per eżempju meta tibda ta' ejja ngħidu meta bdejt social media, bdejt social media, bdejt nara l-flus, bdejt nara the spotlight, bdejt nara ħwejjeġ ditti u dal-affarijiet li ovvjament it's very easy li tama bihom. Imma mbagħad meta intu tikber tibda tirrealizza li these superficial things drain you more than more than anything. U who I am truly qabel is-social media and I am get going back to that person nowadays hija um, persona li nħobb ħafna l-avventura, nħobb ħafna il-familja. Um, irrid familja tiegħi, u dan forsi ħafna nies ma jafux. Um, irrid nissetilja, irrid li nkun Irrid li nkun hekk ngħix ħajja extremely simple. Jiena dik dak huwa l-main goal tiegħi. Issa sfortunatament social media ma tgħinekx. Għazza ngħidlek u żejlek, is it something attainable with your what Not really, infatti għalhekk bħalissa għaddejja minn żmien f'ħajti fejn qed I am transitioning into who I should be. Alright, social media kelli bżonnu f'ħajti, kelli bżonnu għax nemmen li għamilt, nemmen li bih ovvjament sirt iktar mara, għax ovvjament it, it was my bread and butter for a very long time, u għadu, jina parti nadda fil-ħuti ma nafna meċe iktar faj. Fil-sens, mux ma nafna meċe, nafna minn ħafna affarijiet, ma mandiġ skola t-bekjani. So fil-verita, mnalla kien il-social media, mnalla jina l-karattru tijaj kif inu għax kikum ma konċin kif jien, laqqas kont nkun ta' suċċess fuq social media, laqqas. So social media kelli bżonnu biex nikber bħala persona, bħala personalità. pubblika. Issa, at this point, with all the experience that I have, with all the knowledge that I have, what am I going to do with um, with that, with with the popularity? Should I stay superficial and um, promote fashion u dala frit għatma, I mean għatma konta ġifiri, ma ħanibqa f'dak il f'dik il-line jew Ħa nipprova nkun iktar educational, ħa nipprova nkun iktar ta' inspirazzjoni b'suriet in-nies u bil-bajt għal ħaddieħor. U dak li nixtieq nagħmel, nixtieq nerġa' naqa' So your next step would be more of an educator rather than an influencer. Yes, yes. I mean, influencer as well. It is still, I'm still influencing. Influencer, but influencing. It's a broad, it's a broad Eżat, influencing for better purposes, mhux just Eja. Brand u reklamajta. Eżatt, mhux just um, this is my lifestyle u ħafna fake shit, tipo I wake up in the morning drinking my matcha u ħafna minn dal-bullshit, fimt? I mean, kull sponsor happy bih ta' ġifiri, imma nixtieq iktar niffiltra n-nies li naħdem magħhom. Nixtieq naħdem ma' nies iktar iktar sura ta' nies, nies iktar um, jagħmlu sens u iktar jikkontrib, like they contribute towards actually living a better life u mhux ħafna fake shit milli milli noqgħod naqbad naħdem ma' kulħadd u jkolli 1000 euro żejda fil-but. Like kultant iktar jina dina minn dejjem kelli il-mentalità li kultant iktar ma jkollok iktar għar. You sound really confident, ġifi both online and here. Uh, Pero hemm xi ħaġa li ġalek osok insecure? Um, uh, Ovvjament, li bniedem jaħsbek li inti falza, dik id-dejjaqni ħafna xina if, if I'm anything falza minix. Infatti għalek ninqala, I get myself into a lot of shit and a lot of trouble. Għax I'm very honest and I'm very blunt. So ħaġa li d-dejjaqni ħafna li bniedem jaħsibni falza jew li bniedem

I still forgive. Jiena tip ta' persuna, I love understanding, I love sitting down, understanding and forgiving. You know, I hate holding grudges. U jekk bniedem, if I'm trying to be this fucking good person, ħaqqallaċ. Sorry, sorry, sorry. Għax it really pisses me off. Mela, I'm trying to do good. Umbat jiġi xi Tom Dick and Harry u jgħidli, għax int kattiv, qatt ma kelli ta' naħseb ma niftakarx jew jekk kelli one-offs nies li ħasbu li I am some, some bad person, ġifiri. Um, li bnidem jajrek għal aħba, per eżempju, I don't give a fuck, għax I know who I am, I know what I do. Um, imma li bnidem jajlek int mara ħazina jew int mara kattiva, Ma niflaħix. So, naħseb my biggest insecurity would be that, would be The misinterpretation. Eżatt, eżatt. So, eh, kif edin għawek, what is one of the biggest misinterpretation li jem out there min hija din is gafa. Eh, eh, you see what people do, you see what people say online, mm. xinu hija l-iktar ħaġa li tgħid ostja, they get this so wrong about me. Il-fatt li jaħsbu li per eżempju, jina ara Malta zejra, so ma tantx hemm nies li tista' taqbad. So television shows they recycle me a lot fis-sens l-ammont like I've been on a lot and if not most of television shows in Malta with general discussions u podcast ġifieri. Però tagħna l-aħjar wieħed. I mean the beer's really good ġifieri the conversations are good as well. Ah, so l-ikbar misconception jgħal n-nis jasbu li daw per eżempju jien naf pages u għaw newsrooms u xnaf jien dejjem jixxerjaw li li per eżempju. U kullħat jgħidlek dik kif iżżob kemm xbajna narawa kullimkien u jasbu li jiena għalla nagħmlhom dal-affarijiet. Like, jiena I get invited and I, and I go, fimt, fis-sens it's not my doing li it's not my fault li bnidem jistidinni u jrid ikun jaf iktar dwar, fis-sens. I mean, you this is media. You get the views. So it, it makes sense li per eżempju media houses jużaw li lek. Um, or Uxek, I guess. You do. I guess, imma ħafna nis bat jismaw li nitkellem, and this is what kind of scares me sometimes. Jismaw li nitkellem u jgħidu għalla fuq kollox tifhem. You need to understand li meta inti qiegħda ġo discussion is ġo podcast, podcast, eh, podcast were quite real and authentic and I'm talking about myself. In um, In a heated discussion fuq suġġetti jien naf, Alla dik nhar kellna suġġett fuq l-AI pereżempju, jiena jien ma nifhimx fucking kazz fl-AI. Nuża ChatGPT u x'naf jien imma ma nifhimx ħafna affarijiet, m'iniex daqshekk brava fuqhom fuq is-suġġett. Imma I gave my two cents about it. Hi l-ammont ta' nies qalgħu lil Haram, Ilha dieħ Alla kollox tifhem Alla. Aħba man, like fucking chill. I was on this show to create more Arguments. Inti, mhux għalhekk sabiħ toqgħod tara x-shows ta' television, ġifieri Mela sidintni, tkellimna fuq l-AI u jien għamilt għamilt għamilt Jortu program sħiħ noqgħod kwieta għax għax ma nifhimx, le ħadd ipprova, ħadd saqsi, ħadd titkellem. I mean, you, you need to create a hype on, on these yeah. TV shows, and that's the misconception that people Ma I, I think that that boils down to one simple thing. U ħafna minn nis ma jifmuwix. Ejra. Mm. Ħafna nies ostja online, they, they fucking get jealous that someone is mm. popular more. Jina meta n-nis jgħidu li jek, meta, għaxin ovvjament, kullħat, nismaħa ħafna di minnant n-nis, kullħat jgħid li min jaf toqgħod tikas il-ħad dik kollha ejra dik kollha ejra. It's jealousy, not because I am who I am, jealousy because they are so upset, so fucking depressed in their life. Eżatt. Li meta jaraw il-xaħat, it doesn't have to be a woman, da jista' jkun kulinkwa persuna, meta jaraw il-xaħat li qed ikun outspoken yes. u li qed jgħix ħajja That is exactly what I'm saying. Fi, mm. mux li jettejt u mux għax inti Denise Gafa. Ġvi, I'm telling you, anka jena, who I am, eh, that I, I, I don't look good, I, I'm not as popular as you are. Mm-hmm. Imma l-fat li jatem, and I have a platform, and I say certain stuff, mm-hmm. It pisses some people off. Li tagħmel x'tagħmel, you can never fucking. Dak huwa d-dwejjaq tal-bniedem, dak huwa l-bniedem meta kollu meta kollu dwejjaq ġo fih u ma jridx u m'għandux kif jesprimih fis-sens These are also on social media, they're all keyboard warriors. Uh, uh, keyboard, keyboard, keyboard warrior. warriors. Xina warrior, ma minix keyboard warrior. Jena woman warrior. Sorry. Guys, tal warrior di tal warrior għax minn għala fucking minn jismani jgħidu di kemm l-alla tħossa. Di tal warrior ġej għax mort therapy, alright? Unajja rabija. U terapista he, bro he broke down my, my, my archetypes, how my, my, my characteristics, għalli ma nkunx komplikata. U waħda mill-affarijiet li qalli li I am, I am

Eh, eh, you heard it first on Caveman Podcast, Denise Gaffat, immaġinani na menkini. I really, really do. Isma, ninti taħseb li mara ma sax kun pervertita? I am, a, I, believe me, I am a man in a woman's body. I mean, naprezza li inti taħseb fija f'dak il-mod. I mean, it makes me so happy. Imnalla without, without sounding alla... Without sounding perverted. Imma a woman has thoughts. Imma ħafna ħafna nisa ma ma jgħiduhomx out loud. Fucking sick. Jina lek nqabad fil-fucking trouble għax tant jina outspoken, tant jina taf u u in a good way taf fejn int miex. Kull ma jitla li għawġi moħħi, pup, taf kif meta meta Amma meta ħaj- tara ħafna porn jibdew jitrawlek ħafna tabs fuq il u ħafna I don't know, ma narax porn. il-gideb li tikdeb. U meta jibdew jitilajn ħafna pop-ups. Pop-ups, moħħi l-istess, moħħi. Tant kemm għaddejt f'ħajti naħseb, tant kemm għamilta ma' nis differenti, tant kemm rajt affarijiet li it's so damaged in, an, in, other, in other words li jitraw li ħafna tal-pop-ups li instead of tipo brushing them off, I, I, I say them, oh, I'm like, illa,

It gets me in trouble um, in relationships with people, ġviri relationships with friends and relationships with like romantic partners. Um, ma familti għatma għatma tatni trouble għaxina familti u ma rabbewni so u ma jafu kem jina onesta and they are the same with me u jħobbuni u nħobbom daqstant. Um, u għalek probabli mandiġ boundaries għax We're all alike u anyway. Umbat meta kelli nibda nagħmel relationships ma' ħadd ieħor, ġifieri meta kelli nagħmel ħbib like friends and and romantic partners, indunajt kemm li tkun onesta u li tkun outspoken u li tkun daqshekk onesta, żejjed li tgħid kull ma jitlalek f'moħħok dawk il-pop-ups tal-porn li ma tistax li ma tistax tgħidhom. So Aha, ninqabad ħafna trabil, waħda mill-affarijiet li ilni issa snin naħdem fuqha hija to set boundaries. Issa wasal il-ħin għal the next phase of the interview, which will be more questioning, deeper questions, but uh, with the taste this challenge li huwa spicy challenge. Taste

I had the habanero, so it's, it's the mildest. The, C. C. So the C would be. Awesome, thank you, Scorpion pepper. Hmm. Hmm. I can handle it. Tar she can handle it. Ġifiri għat fada l-iktar tnej jaħar u l-Ghost Pepper u l-Carolina Reaper. So, let's go for the for the first quick question. Kieku għallak tiltaqa With your ra younger self, a young Denise, um, what would be aħba? Aħba wara. It kick, it kick. If you had to meet your younger self, xkont tgħidilha u x'parir tgħaddilha? Tipo, what would you avoid? What would you do? Um, oh my god. Um,

mhux ħan niddeq ngħid 14 jiena kont noħroġ ġifieri kont nitla' parties. U taħwit talla ħawattu ġifieri between 15 and between around 14, 15, 16. Aħba jekk dawn mhumiex l-ar men xiżżor. No, the words too are there. Xilliba tagħmlu hawn. Smoke! Oh my god. I like that. I like that a lot. Um, I would tell my younger self to not give a rat's ass about what people think. Um, Because I've wasted a lot of my time um, uh, trying to please everyone. U nati kas in-nies, u nati kas kif nider. Um, kont indum naqri iktar forsi ngħix barra minn Malta, għax I used to live abroad, and now I can't because I have fucking four dogs, which who I love dearly, imma ovvjament. They eat your house? They've eaten my house, yes, u ma nistax naqbad. It's a commitment, għalit se għandek it-tfal. So, if I had to go back in time, I don't have that many regrets. L-unika regrets li għandi huma li jekk per eżempju għamilt 20 zbal, nipferi għamilt 10. As simple as that. So whatever happened with, with every single decision, every little step that has happened in my life has brought me to where I am today and I fucking love where I am today. Ġifiri. That's a good answer to the question, huh? Ġifiri, thanks. Qed niġġildu maċċili, però. Bala, men qed niżel il-maħta minn imnieri. And I'm drooling, ostja. Quite sexy, a tiġix tgħidli this is sexy. Let's go for the next cheese ball. Ejja, għandi iktar questions għalik. Aħba, ma tistax din inqa ċans, aħba bala. Jiena ħanażel issa. Of course. Mela, t-tija tija hija Carolina Reaper. Which is the worst one. Which is the worst one, tfajtu l-inqas.

Jien ej ħadd. Jien arbi. Inti ħadd il-gospel. Taf x'għandek però. Once you bite it, it you can't you can't taste it. Umba, as in, it's, it's really good. Għax il-ġobon id-duq il-whatever the hell this ball is. Mal Mixing mode. Mal-ħin jibda ġej, jaspis. Mal-ħin jibda ġej il-ħruq. Testa kollu mistoqsijiet producer. Mixing both was the worst decision of my life. Liva! X'inhija dik il-ħaġa li n-nies hemm barra jinterpretaw ħażin mill-karattru tiegħek, tipo What do people get wrong? Everyone thinks I'm a, I'm a, I'm a badass, everyone thinks that I'm very strong charactered. While saying it, ma rridx nikdeb, I am actually very strong, I have

Thank you Denise tal-li ġejt fuq u dal-program. Thank you. I love you. Aww. Aww. Welcome back. Erġajna l-ura fuq Geek Out Podcast. 2026 nilqgħukom lura magħna kellna 2025 tal-bliħ l-ewwel darba li morna ġewwa Comic Con qiegħed hawnhekk ma' Fabio lura it was a great experience to be honest jiġifieri kważi mietu n-nies però għadha friska ġo moħħna eżatt eżatt però it was a fantastic experience u fil-fatt fil-fatt ħa naqtagħlkom u nitfagħkom għal interview

So dik kienet l-interview tagħna ma' Lou Ferrigno, it was a fantastic honour li jkollna persuna ta' dak il-kalibru fuq il-programm. U ħafna nies ma japprezzawx the level of pressure li kien ikollok biex tkun action movie star f'dak iż-żmien. Li jkollok on comic tista' tpinġi li trid u Hulk

tal-ġenn. And it took a lot of dedication for it. Fil-fatt kien qalha darba wkoll Christopher Reeve, the originals, mhux the originals, imma tal-films Superman. Meta kien ħareġ Batman fl-89, u raħ bis-sut, bil-body suit, bil-abs u hekk. Qal min jaf kemm mort ġim jien waqt intervista biex ikolli naqra daqsżgħira fiżik, ovvjament. U dawn llum bil-body suits u hekk. You can do anything you want. Lu, Għalija jiena kien he fit the perfect hulk għax kien bulky ħafna, taf inti dak iż-żmien fil-bodybuilding għal forsi min jiftakar kien hemm ħafna dik il-ġlieda bejnu u bejn Schwarzenegger. Schwarzenegger kien ikkattjat ħafna. Però Lu kien towering. Ija. Iktar minn Arnold, balki aktar, jiġifieri itwal minnu. Ed ed it came with the part, għax inti Hulk. He was hulking, man, over you. U l-ħaġa li timpressjonani minnu, the Hulk, huwa li llum il-ġurnata Qed nitkellmu fuq series tas-seventies. Seventy seven, eżatt. Qed tifhem late seventies. U għadna nitkellmu u nafu min hu Lou Ferrigno li he was the original Hulk. Eżatt. Però, però, aħna ma niftakrux u ħadd ma jaf, man, tipo, in the general public, li Bruce Banner l-attur ta' Bruce Bennett, mm. li kien for the most part of the series, eh, eh. kien Bill Bixby. Ħadd ma. Għana konna fuħu, eh? Ftakar minnu. Eża, eża, ftakar minnu. L-Uferin ju kullħat taf minnu. Bill Bixby. Le, le, kont veru, ma tanċi semmu, veru, veru, anka bħala film, mux li ħaddem xie kwantita. Bill Bixby. Laqas l-Uferin ju, to be honest. I mean, kullħat jafu fuq daħal. L-Uferin ju li metat u koll, ġifiri, anka bħala attur li metat ħafna. li kellu problema, per eżempju, meta ħdem ma ta' Hulk, mind you, jien niftakar it-tio tiegħi, din niftakarha ċara jiena żgħir, jaqra magazines u jġiblek il-lu kif qed jagħmlulu l-makeup. Dak iż-żmien ma kienx hawn Google jew whatever. Mhux hekk. Dokumentari. Niftakarni nara l-magazines ma' tiju jagħmlu l-makeup, speċi kienu jagħmlulu l-forehead, parrokka, contact lenses. Barra Kellu daqsxejn s-seba'. problema għax hu eh, ftit jafu għanis, minux għalwa f'intervista u koll. Eh, u hearing impaired u kollu. Allura għandu daqxej batija ta' hearing, kellu d-batija bajniħ biex jara, bil-contact lenses, bil-forehead u bil-parrokka, allura kem kien limitat basic jidur ġol studio eccetera. U jieħu direction. ħaġa d-daħħak li naqra fija dik is-series, Ovvjament Hulk ikun ħafi, però fil-film hemm ċerti shots stills taraħ jew bi slipper apposta aħdar jew bit-tajts. True, true. Taraħ bit-tajts, rajt biċċa, skużawni, rajt biċċa filmat b'saqajh ikisser qiegħ ta' taxi imma jidher bażikament is-swaba' ma jidhrux qegħdin ġot-tajts. Tara s-saqajn deħlin hekk. Kienu xi ħaġa crude ta' dak iż-żmien. Imma fimni, ma kellhomx option. Sadat nitkellmu fuq late 70s, eh? Late 70s fejn kull ma kienu isma' ehm, kamera trickery. Practical effects, kollox practical effects. Titkisser moħħok li biex ta' illum morna eżatt l-estrem liħor. Illum, raġel waħdu ġo studio kullum kien green screen, Pam, u tfalu li trid. Oħra, The Mandalorian pereżempju, laqqas biss għamlu green screen, għamlu an actual screen, LED screen, LED screen fejn jipproġektjaw il-backdrop. Inti jekk tkun aljenat tibqa' dieħel ġol-background. True, true, true. Għax ma tindunax fejn jiffejdja l-iskrin għal mal-art. True, true, true, mija fil-mija. I mean, little people would understand the difficulty to get to that physique għax biex inti tkun turi n-nies kemm isma' inti b'saħħtek jew hekk trid tkun ikkattjat, trid balkjat daqs dinja u hekk. Dieti. And sacrifici mhux hekk. Fucking effort, eh. eh. Ġifieri, I mean, ta' dal-aħħar żmien l-uniċi nies li jiġuni f'moħħi li jaslu sa dak il-punt huwa The Rock. Mm. Li to the, to the lady. Għalkemm mhuwiex ikkatjat, eh, dirok. Eżatt. Dirok huwa balki, ma mhux ikkatjat bħalhom, eh. Henry Cavill ah. fl-era ta' Man of Steel. Ah, ah, so I, I don't think there are as many people għax anka dik l-era

ta' Lu laħqu f'Hercules, eh? True. Il-peak ta' physique, il-peak ovvjament ta' film ta' ċinema. Kaħħa li kienet iddejjaq ni the fake. Beard? The fake beard. Eh, fimni. It was weird, as shit. It was weird. Jien li joġobni wkoll, per eżempju, il-Marvel għandhom Hercules tagħhom. Pinġew, mela mela lilu lu għamluh bħala ħalk Jaw, jidderiva mill-Marvel. Meta għamlu Hercules il-Marvel, għamluh jiddipektjaw il-lu. Bil-kontra. Jekk tara Hercules tal-Marvel, jidher li huwa eżatt ispirat ħafna mil-lu, mill-Hercules tal-lu, jiġifieri. He was brilliant il-film iktar raħ illum tibki, eh, ġifieri, għax mhux qed ikref toys, literalment il-mostri ġiganteski toys. Imma smani, it was it was the day and the era, to be honest. Eżatt, eżatt. I mean, there was Sword and sorcery, Early eighties kien kien hawn ħafna kien moda ħafna sword and sorcery, Conan the Barbarian, Hercules, Willow. U biex toħroġ ċerti xeni, per eżempju, ħa nsemmi xi ħaġa, Noah's Ark, which was a very old film, Stenna nara, ħsibtu Noah l-ġdid. Le, Noah's Ark the the very old one, jiġifieri qed ngħid The black and white? fifties, black and white. Dak biex għamluh to the to get the practical effects tal-flooding u hekk. Dak qabdu sound stage, jiġifieri studio b'nuh. Spiċċa b'lux minnu. Tefgħu sitt mitt elf gallun ilma u qatlu tlita min-nies u ġabu xi erba min-nies. Sorry qed nidħak mhux suppost nidħak imma. Sabu erba. Imma safety zero. U ġabu erba min-nies disabled permanently ta' ġifieri. Daw qabdu asafżaw lill-extras isma' ħa nerqu da sound stage ħa nerquh b'dan ammont kbir ta' ilma. Mietu n-nies. Nies mhux trejnjati. Issa dal-film it-triggered, ġifieri dal-film kien Isma', minn hawn 'il quddiem ħa nibdew nagħmlu safety fuq il Dak kien Noah's Ark, kien the first one. Eh, dawn mietu n-nies, ħadd ma kien responsabbli. Jiġifieri, eh, meta kienu eh, intervistaw lid-direttur, taf x'kienet ir-risposta tiegħu isma' mietu n-nies, weġġgħu ħafna nies, imma ankaw ruħhom in-nies. It's show business. Ej, l-estra. Ġifejdilom ek. Għana to the extreme, kien kienu jmorru for practical effects to get what you want from the shot, għana kien kienu jmorru overboard. So, ma, jek tara shots tal-flooding, shocking, eh? Għax jina rajt shots. It's real. Għax tara nis actually edin ibatu. Għax daw ma kienux jafżaw. Daw at no point in time ma fżaw isma ħajkun hemm l-ilma ta' as l-ilma mhux 600,000 gallun ta' isma. Ġesta qogħdu hawnhekk u ħajġi flooding imma ma fżawhomx to what scale it's going to be. So this, this, this was a production disaster of all times, eh, ġifiri. So... Mela, mela, mitu. Ma kawx naf nafdu tleta minn nis. Mela, mela, mela. Mela, it was a very harsh depiction for it, ġifiri kienet a testament li isma, all right, you, you want to direct, you want to convey a message, you want to um, tell a story. Imma to what means um, are you are you ready to go to? If ah, kien żmien diffiċli ħafna, kien żmien diffiċli ħafna. Kien żmien ukoll li jekk trid 10,000 ruħ. Actually irid ikollok 10,000 ruħ. Mil mija fil-mija. Ħalli tagħmel elf u tagħti that impression of depth u you cheat with the camera sewwa, illum kollox CG. Pereżempju Gladiator jaqbadlek ġie s-sulari tal-arena bin-nies veru u s-sulari l-oħra nies CG. Jiġifieri jiena fan kbir ta' practical effects nibdew minn hemm. I can understand practical effects, I admire it. Pero għandu kemm għandu ħażin CGI, it helped a fucking lot għax idea kbira without human toll ġibtha attainable. Eżatt, ifhimni. Ma nimmaġinax films, il-famużi epic movies bħal tal-Marvel. Kieku Avatar ma jeżistix, ħa ngħidlu kif ġiex, Avatar, Mija fil-mija. Isihom is-CG movies. Imma immaġina films tal-Marvel tagħmlhom illum il-ġurnata bil-practical effects biss. Problema u tittaħdem ġo desert, il-biċċiet il-battalja finali, immaġina battalja finali ma' Thanos, nies bil-make-up iridu jkunu bil-fors. U battalja kbira dawk l-extras kollha. Nies żgħar actually small people kien ikollok, mhux il-hobbits illum bit-trickery pereżempju f'Lord of the Rings, nies normali Xirinkjawhom u tipo bil It's difficult, it's very fucking difficult to do, so I understand it, pero tammira aktar nis pallu Ferenio li isma, that is my character, to get there irrid namel sagrifiċċju tal-ġenn, tal-plieħ, u li kienu tħallsu I, I mean, it's, it's a fraction of what you would pay a superstar today. U They put their lives in danger, tinsiex għax dan jistan suħa jagħmilhom. apparti jekk steroids, man, they take a massive toll on your health. Massive. eh, eh, Eżatt. Ġifiri tara, tara, tara kulħadd. Anyone, man li jitkellem openly fuq steroids, eh, jgħidulek isma, eh, Kissirli ħajti. And l-itgħar dak iż-żmien ma kinux jitħallsu daqshekk u naħseb Luferin was bloody underrated. Jien naħseb nies bħal Lou, naħseb nies bħal Lou iktar qegħdin jitħallsu llum immorru comic conventions u hekk milli dawk li kienu jitħallsu dak iż-żmien biex jagħmlu l-party. Mija fil-mija. Jien hekk nemmen. Mija fil-mija. Mhux xi ħaġa li ta' twemmin dan, għad 100% proof ta'.

Issa fil-qalu. Ma l-fej għandek Vin Diesel għal grupp. Eh, eh, Ebżon tamlu Vin Diesel, jien id-dub dak kienx Vin Diesel ċertu. Kem jgħid għajem grut għala darba naħseb u morfja għu kif riedu. Mux anka, ma eh, semmejt tal-ewel Mandalorian, Mandalorian mux Pedro Pascal, Pedro Pascal il-vuċi. L-attur huwa xi ħadd differenti li m'għandu l-ebda Darba qalu. tip ta' ta' ta' dana. Qalu kieku tkunu tafu kemm actually Pedro Pascal ħadem ħafna mill-Mandalorian, tiġi xxukjat. Mhux hekk, mija fil-mija. Mija fil-mija. Hemm iktar Jiena. iktar ħa jkun in a voice box milli Eżatt. on part. Jiena l-concern tiegħi hija dik. Qabel Konna ngħidu l, meta, żmien, ħa ngħidlek żmien 80s, 70s, 60s, meta kont tuża practical effects. Jgħidu l-lallu kemm deher li pup u kemm deher li fake dan. Illum l-istess ħaġa ma se ma tidhirx kemm tidher realt li CG. Ftit hawn CG li ġagħlek temmen li Astra dik CG jew le? U to be honest, iktar kemm qed jgħaddi ż-żmien. Marvel għandhom tal-biża' hemm CG. Imma. Hemm Ant-Man tal-biki, eh. Imma kemm issa dal-aħħar. Dal-aħħar, għax dal-aħħar wara kulħadd, kulħadd, kulħadd designer, kulħadd CG, kulħadd jifhem fis-CG, u kulħadd ejja l-koġġa ta' xejn. Hija ma taf. Rajt film, film kbir da, u jsirlu naqra li ħareġ, Dawn of the Dead. ta' zombies li jkorġu supermarket. Oh, I love it. Hija Madoff. Kien hemm helicopter għaddej kellek għalfejn tagħmlu CG. Ma tikrix helicopter u tagħmlu għaddej. Dawn l-affarijiet idejquni jiena li affarijiet. L-aħħar darba. Issa kienet Moana. Moana live action. X'għandu live action? Kollu f'CG. Kollu CG, kollu anke n-nies CG. Ħajkun live action. Di xi ħaġa li qed. Moon, Moon Knight, Moon Knight, ta', ta Marvel. Ija, madonna, kienem, kienem, eh, kullħat ħajsemmija di, għax vera deret fucking sfaċċata. Eh, Van, eh, eh, eh, inti rajtu Moon Knight? Bodo fjir rajtu. Dik, dik il-car. Ma niktax. Dik il-car chase bi- bi- bil-van u karozzi qed jattakkawh u hekk, u kienet kollha mill-bidu. Sal-aħħar, fucking siġi. Ija van. U jitisuq ġo karozz, ġo triq. Ija madonna ma stajx tikri wieħed. U su electrical car, madonna. Ma kienx scenes kbar, ma kienx explosions ta' van qed isuq ġo triq. Fucking hell. Oh, it's Naqbel miegħek, mhux miegħek. U siġi tal-ħara men. Nistgħu nibqgħu għaddejjin kemm trid fuq din dana. Imma I think the, the, the moral of the story is li Meta tmur on practical u meta trid tipprova tikkonvejja message, the more close to home you you go for, jiġifieri tipprova tagħmel dak li tista' to cheat your way through a shot, it it gets more appreciated milli meta taqbad u tmur the lazy way Naqbel miegħek 200%. Illum il-ġurnata sirt ma napprezzax daqshekk DFR dejdu because I mean meta nara affarijiet Koreani, nerġa' nkun fucking that guy. Libna fil-Koreani. Le, ma meta tara the action movies, they, they go over and above biex jippruvaw jużaw practical, make-up anke waqt l-action dan, per eżempju għadma tinkiser jagħmluha bil-make-up, it would be easier tagħmilha bil-CG. Imma l-fatt li anke li tidher ftit li hija practical. Why not? I still appreciate it more. Why not? Le le naqbel naqbel jiena ġifieri jiena Forsi qed ngħidlek hekk jew forsi naqra biased għax jiena nħobb ħafna practical effects u l-fatt qed isiru conventions għand ikun l-Amerika ta' practical horror effects. Convention fuq hekk biss, ovvjament ma nistax issir Malta qatt teżinax biex tispeċjalizza f'dak il-ġanr. Tagħmlu normal effects aħseb huwa. Fimtx qed ngħid, lejba biex tispeċjalizza tagħmel convention. Immaġina l-Comic-Con però fuq horror practical effects tal-bliħ, eh, tal-bliħ barra li hemm Halloween cons li jkunu fuq Halloween u practical effects eċċetera, ġifieri. It's massive, it's U oħra li tbeżżagħni iktar li it is a dying form of art. Ejja, true. Kemm tara sculptors meta tara l-credits ta' film? Kemm għadek tara sculptors? Kemm tara pa' Guglielmo del Toro? U Guglielmo juża CG u koll, esar dal-axar. Għara Guglielmo fil-bidu għal Guglielmo issa. True, true. Fehmt ġiviri, ġiviri da. Kienem, kienu jobs, kienu arti li sfortunatament imutu, ux? It's dying, it's dying. True. On that somber note. Ċajna fl-aħħar. Vera, depressing as shit. But on that somber note, um, niqfu għal Geek Out illum u nerġaw niltaqgħu magħkom il-Geek Out li jmiss li ħajkun all about the underrated gems in series, in movies and in the video game industries. Narawkom fl-episod li jmiss.